Llion Puw Dw i, a fi a Gareth Mani ydi cwmni y gorau a Gymru. Ni enillodd cystadliaeth Gorsedd y Dreigiau llynedd a dyma'r fideo a ddangoswyd yng Nglynebwy. Llion Puw Dw i, cwmni ar-lein ydi y gorau a Gymru sydd yn cymryd archebion ar ran bythynnod pedair a phump seren yng Nghymru. Wel, oedd yn rhieni fi i ddechrau yn yn gosod bwthyn pum seren i hunan ac yym teimlo bod yr asiantaeth yn cymryd gormod ac yn cymryd y busnes oddi arnyn nhw mewn ffordd. Yym, bod nhw'n rhedeg y, y sioe i gyd, heb ddim hyblygrwydd. Um, so dechrau edrych fewn i'r peth, a o'n i'n gweithio, Gareth a finna'n gweithio i Cymraeg Eidolion ar y pryd, wedi datblygu gwefan newydd yn fanno a datblygu yr ochr e-fasnach a cael dipyn o lwyddiant yn fanno. So o'n i'n meddwl, bod o'n rhywbeth y gallen ni falle ddatblygu i wneud yn hunan, yn annibynnol. Yym, felly dyna lle gychwynnodd o. Fuon ni'n trafod ac yn neud lot o waith ymchwil ers canol 2009, deu gwir. Yym, cofrestru'r cwmni yn mis Hydre, diwedd mis Hydre, a wedyn ar ôl oriau hir, Bob dydd o'r wythnos a'r penwythnos, yym, cychwyn masnachu diwedd mis Chwefror, dechrau mis Mawrth yna yn 2010. Erbyn hyn, 'da ni'n gallu rhedeg y busnes yn gyfan gwbl ar-lein, Gareth yn Gaerdydd a finne yn Machynlleth, wel, wrth ochr Machynlleth fan hyn. A, wel, technoleg fodern, rili, sydd yn galluogi ni wneud y cyfan. fel ydan ni rili. Ma'n ma'n grêt. Cychwynnon ni efo'r nod o gael hanner cant o fythynnod ar y wefan yn y yn y flwyddyn gynta', yym ond fel mae'r gair 'di mynd ar led, ma' 'na berchnogion 'wan yn dod ar 'yn holau ni, a 'dan ni ar hyn o bryd ar 85, ond 'dan ni'n mynd i gyfyngio i i gant yn y flwyddyn gynta', sef 'yn targed ni am y drydedd flwyddyn i fod. 'Dan ni'n cynnig rhywbeth sy chydig bach yn wahanol i bawb arall achos bod y y Gymraeg yn weledol iawn. Dyn ni'n ateb y ffonau ddwyieithog drwy'r amser. So mae pobl yn ymwybodol bod nhw'n dod i le gwahanol a mae hwnna'n ychwanegu at yr apêl, dwi'n meddwl. Um, mae gennym ni sawl ffordd o ddatblygu'r cwmni a, a dyna fydd yn galluogi hynny, di gwir. Um, mae gennym ni yr ochr dyn ni'n trio datblygu'n barod, uh, sef cymryd bookings ar ran bythynnod sydd ddim yn 4 a 5 seren. Yym, so bod ni'n prosesu taliadau ac yn cael comisiwn bach fanna, rhywbeth bach eitha hawdd. Yym, datblygu'r ochr hysbysebu ar y wefan yn, yn strategol o flwyddyn nesaf ymlaen, pan mae gennym ni ddigon o draffig i allu gwerthu uh, y gofod hysbysebu. Ac wrth gwrs, efo enw fel y gorau o Gymru, Best of Wales yn Saesneg. Mae yna sawl ffordd o ddatblygu hwn, does na'm rhaid iddo fod jyst yn fythynnol hunanarlwyo. Hwnna ydy'n cam cynta' ni. Dan ni'n edrych ar bethe fel gwely brecwast, yym, guest houses, a hefyd the best of, allith o fod yn unrhyw beth, beicio, dringo, cerdded. Ma' 'na gymaint o o ffynonellau so 'dan ni 'dan ni 'di cychwyn efo'r enw Best of Wales 'ma efo'r syniad o ehangu mewn sawl ffordd i wir. Ond dyma'r man cychwyn. Ers ennill y y wobr llynedd ma' 'na lot fawr o ddatblygiade wedi bod yn y busnes. Yym. Un o'r prif bethau, mae'n debyg, ers ennill y wobr, 'da ni wedi cyfieithu y wefan i'r Gymraeg, felly mae honno hefyd yn fyw 'wan ar agoraioygymru dot co dot uk. Yym, 'da ni hefyd wedi ychwanegu mwy o fythynnod i'r wefan. Yym, mae gennon ni bellach dros 120 ar y wefan, a, wel, mae'r nifer o wythnosau sy'n mynd i bob un yn uwch nag oedd o'n amser hynny. Ac ers yr amser yma llynedd hefyd, mae turnover y cwmni wedi dyblu, a yn bwysicach byth, yr elw. So mae pethau'n mynd i'r cyfeiriad iawn, a 'wan mae Gareth yn sôn am dorri lawr ei oriau yn ei waith presennol er mwyn rhoi fwy o oriau fewn i'r busnes. Yym, a 'da ni'n anelu i gael 200 o fythynnod ar y wefan erbyn diwedd y flwyddyn, er mwyn dal fyny efo'r twf a cynnal y ddau ohonon ni. Oedd ennill y gystadleuaeth llynedd yn golygu bod ni'n gallu galw'n hunan yn enillwyr cenedlaethol, oedd yn beth oedd yn helpu o ran ychwanegu crediniaeth inni. A hefyd, mi geson ni lot o PR o ganlyniad i'r gystadleuaeth, oedd yn golygu bod mwy o bobl yn gwybod amdanon ni, ac yn bwysicach byth, mi allwn ni fforddio cyfieithu'r wefan i'r Gymraeg, a y nod ŵan ydi hyrwyddo'r wefan Gymraeg 'ma, fel bod mwy a mwy o bobl yn ei defnyddio hi. Pob lwc i bawb sy'n trio leni, cerwch amdani a gwnewch y mwya ohoni.